manje apa handina kana mari handina kana chiya ndakana sendi kana kana randi pandiri kana handina kana chunhu mari yandikatotumira nezvino ndo mari yandandinayo endineza ndaichimukufamba muchitechidya maoti ndikuzvinzwa mukadzi wangu kuti ndiite plani but pakashata

satani wacho zvaanoita anoinga usina kana sendi apa ndikutofara kuti madhamu akusvika no apa ndichangosvika mujoni andina kana plani andina kana plani

ndozoti kukuda kutitsika iwewe kuti asi tinoda kugonoda blazi iri jeje asi kukuda kuda kunona mukoma wangu chete ai zvinova mvura ikwasangonaya
handakakuudzai paya paya patakasangana kuti Eh, ndine plan yekuti madam vanhu vateere mjoo so apa vandifonera mai manje vatotanzi eh, vasungwa kupocha so apa koma handikana mari chandafambira vava imari handibatsiriwe nemari mwana mari hmm. zvaizvino izvi mari neyanyepa pa
kakoma kana kana kana kana kana 500 neyanyepa pana mari zvacho ne zvabana but ndikatozoona kuti ndikabato bato vanhu vangu vaize vandikava kava ndiri kusundo kusupport
akoma zvandotaura zvekutotaura zvekuti zvekuti yanga itodiwa nhasi mari yandotaura ako unofanira kumbonipaka nguva nembona ngokosvika ine bho nditi mari icha handiona kwaine kutosvika mukadzi ako unofanira kutosvika mukadzi notomupira kuti pamwe bamnini wambouya vane problem yakati yakati yakati unosati wakadzi uda unotinyira mari futi unoziva pamwe anenge anayo
Saka mama uti chimwe ndozodzoka here? Eh, unokwanisa kuzodzoka.
But for the meantime, ndakatanga nabvunzwa kulesi yako. Andikangoita zvindega. Guys. Yo, saka kuma ndiri mama.
Ah, mama. Usatye uri panhu wangu ndinokwanisa kukava don't worry. But for the meantime ka handina decision yandokwanisa kuti ndikupe mwana because pamwe ndiko chitune mari but amene vanhu vashandisa mari because vakadzi ndozati vanoshova vese vese ne zvabuda ndizoti vaenda vabuda ngwai vamborwa maraunzi kuone vafana mm.

Hey, tap snap sharp fana wangu kuita shit. Ah, ndipo zvangu hapo. Ha, level bo, but zonzo mfana. Ndika problem ngandina kuona vari kuita chini. Kari kuta challenge one. ya kuona chi madam yangu andaa kuzoti yakwira kubva kuzimbabwe baba saapa manje yabatwa chi paboda manje yabatwa paboda nehomafesis akaitusunga toziva kana ngosudzoiserwa kuba pari kudiwa 1.5 yekubhadhara ono aini apato andaana mari ono so far andaana sendi mori betsero sha chimuripo yawinayo anything chawinacho sha it will help ndoona pekutangira handiona pekutangira wangu anything cha anything chiripo izvozvi zvichero chero chii kana une five kana une chii pano nongondibetserawo ndokupa sha ndokupa bei

ndiyabisata nefive pakuti wataza ndianomuonera bate futi yo nefesi uyu achitaura taura chokwadi kacho kanazitaura nemukadzi wake pambobuda something chaigona kubuda kandimufonera mata macho Hello baby, ndeipi? Nzonzvera, ndawana 5. So, tori bishi bishi kutsvaga chi 1000 racho. Eh, iwe usaite wari, zvinoita, zvinoita, zvinoita.

ndonyatsoshandisa chii chinojenareta mari yacho because muona chimdara mm. ah, ini ndatova neimwe nyaya apa chimama padhirari amdaraka pane zvindoitika nditori pataiti imwese right wapinda nepi futi ah, padhena apa zvina zvinotombomira mushe mdara zvekutoti hey ana madam ize so atori mahwani mdaaachik hazvisi tombofamba mushe saka pano unoti chii hanyina kana ka two grand mwana bai two grand mwana hamunoziva vapana pachedu vatozisota vambara tozvikava ingoti famzei famzei midzana toda kuita mdara ndohanda kuzisota because hapana ah, vanhu mdara mama timaichandisa here mdara mdara mama timaziva mdara mune vatobhenga